nyana eh hi ndlela leyo ivi kusuka kwalano ni ta ya ka xipekula ivi ni ya ka sambo eh mahlawula mhaka hi leyi ve ri nala wa hina hi yena
ya no mm, khala nga ni pfumelelani na vayingiseri na loyi a nga tisa nhlokomhaka yaleyo um masiku hinkwawo o vutomi bya siku lebyi hi hlanganaka na byona hi tala ku vula ku jelazi yi khomiwe hina vanhu va mpimo sweswi swi famba na jelazi xana swi famba na mona loko no vona munhu un'wanyana ongeti swi le ku n'wi endleleni swa yena swa vutomi ku na xin'wana ni faneleke ni xi vulaka hi yena loko no ka ni nga vuli nchumu ku na xin'wana ni fanele ni n'wi ndlela ku xoho xo huma endleleni ku yimisa vutomi bya yena leswaku byi nga yi emahlweni ni nga nyika xikombiso xin'we xo ka xi nga hanyangi mara ni tshemba ku loko vayingiseri va ka va xi swi nga endleka xi heta xi cinca xi hanya khalanga loko sweswi
tisa xivutiso hi ta ku hlotela nhlamulo eka afrika wa vulavula hi sweswo mixero munghana lona ni fm ha yisa mahlweni na n'wana ko afrika wa vulavula um ha lunghisa swin'wana laha kambe ke ni tshemba ku wa kha wa kota ku ni twa loko hi kha hi ya mahlweni sweswiwani ma ni sungula hi spekula ni ta vuya ka ka ka n'wina mahlawulela um ni mina ni na mahlawulela kasi a studio thirteen ku na um sambo ku tlhe ku va ku ri na spekula a hi sunguleni spekula n'wina mi sungula mi ku yini khalanga eh, inkomu na ku xeweta vayingiseri hinkwavo eh, laha mina ni sungula kona khalanga hi laha mm, hi rixaka rin'wana leri ra ku rixaka ra vatsongo ka vula loko mi ku hi hina hi tilwaya ku hi hexe i ntiyiso hi rixaka ro rhandza ku gungula a hi rhandzi ku complaina xi xin'wana na xin'wana lexi hi xi endlaka xi famba na ku gungula ka hina instead ya ku hi teka mhaka loko ku ri na probleme hi yi veka laha yi nga faneleke yi ya koho ka chanele leyi fanele yi ya kona a hi swi koti mo ni mi nyikanyana xikombisonyana sweswi ingaku mi hlayenyana whatsapp yin'wana vo monday tuesday ku va na sesi un'wana a nga tsala whatsapp hi mhaka ya rifu ra ra mhani lava va nga hundza a yi tsala ive mi yi hlamula mo ku no a yi fanekele yi ya kwini a yi fanekele yi va na tihosi a xikarhi i ntiyiso na sweswo khalanga mara i ku a hi swi koti hi to gungula hi ri tlhelo hi nga swi koti ku ku ya hi ya complainer aka vanhu lava hi fanele hi complainer ka vona ene xa vumbirhi khalanga na swi twa sweswi mi swi vulaka hinkwaswo ene i ntiyiso loko hi languta hi pfalelana hi hexe hi na varhangeri lava va va nga hi khoma mavoko mo ni swi veka hi ndlela leyi loko mi languta ni nga va ni ri na swilo mina kumbe ni ri na mali ni lava ku kombela ku ni nga endla xibisinesani laha kusuhani kumbe ni ya evukosini kumbe kwihi mara instead mm. ya ku va nga nyika matimba ya ku ni endla hi ndlela na mavondzo swi nga endleka loko no fika ni ku ni lava ku endla xibusinessani lexi va lava hafu aka swilo swo fana na sweswo hi ya hluvukisa ku yini tanihi vanhu yes i swilo leswi nga ku humeleli loko mo languta tindhawu to tala miyingiseri luya a nga a nga mi khotela khalanga a mi kombisa hi le thohanduku yaleni i tindhawu leti ni ti tivaka ni famba tindhawu hinkwato mara okay yimani mi nyika xikombiso nyana xitsongo langutani ndhawu liya ya ya masayiti lama vo mi voni nga va leyi i ya yena mi ta kuma ku loko mo endla vulavisisi ku le ku ariweni a hi languteni vanhu munhu wo suka a ka nkambako a ya a zanini i hakela mali muni That's why mi kuma ku Tzaneen yi tshama yi tele, Giyani hi ya ku rileni hi December sweswi ti 24 hi nga ku ngheneki. Mara va koho vanhu lava mi kuma ku va nga tisa nhluvuko mara hi ku a hi rhandzani hina hi hexe. Loko mina no ni fanekele ni humelela ku ta va na un'wana loyi. Hi ku loko hosi yo va yi ri ka politiki yo karhi, mina ni ri ka politiki yo karhi, na hambi no ta na mbono lowu nga endlaka ku tiko a ri fambi ri ya mahlweni, a va nge wu teki.
No, no, no, no, no, ni- yi- yimani hi nghenisa sambo ka timinete timbirhi leti nga sala sambo n'wina mi ri yini Eh, inkomu Khalangana ku xeweta vayingiseri va Afrika wa Vulavula. mina ni ni vula tano ku tanihi rixaka hi rixaka leri ri nga na jealous swinene hi na mavondo a hi swi lavi ku vona un'wana a kha a humelela a no swi hleketa khalanga swi ni humelerile na ta ku nyika xikombiso lexi hanyaka swi nga ni humelela loko ni huma university of vand 1998 ni fike ni va na nkateko wa kuma ntirho a vongani post office kwalaha kaya ni tshama kona kontraka ya mina yi hela ni kuma ntirho ka magistrate na yona a yi ri contract Vanhu lava a ni hleketa ingaku va ta va ni seketerile ve letiyani laha ni humaka kona va sungule ku lwa na mina ku why ni fanele ni tirha hala na hala swi ni ze ni yisiwa ne le ka the local eh, party anc swi ya vulavuriwa ku why hinkwako lomu ku tirha sambo namuntlha sambo i fambile ku tiva eh, swi ta swi famba ku na mazulu ku na mavhenda ku na yini a va ha vulavuli nchumu va miyerile se the program i yo lwa na n'wana eh, wa le kaya se system yin'wana na yin'wana leyi tirhisiwaka i ku a hela ku vona munhu a kha a humelela khalanga the moment u humelela i ri mutsonga hi va na problem mara loko u humelela tixaka timbe in our area ha tsaka hi ba mavoko se i reality leyi nga kona i swilo leswi hi hlanganaka na swona on a daily basis i jealousy i mavondo a hi la ku vona munhu a kha a humelela e eh, makume nharhu timinete ku pele awara ya khume mbirhi nakona ko i afrika wa vulavula ni lava hi tlhelela nyana ka ntsongo ka yaleyo ya ku ya ku humelela na ku ka hi nga lavi ku vona munhu a humelela ni rhamba na wena mintirho wa mina ka zero eight six zero double zero two five four three um hi lava ku hi sungula koloni van'wani lava nga kula khale ve ri limpopo yi sunguriwe eh, hi vanhu va ka hina ngopfungopfu loko sunguriwa government ya ya limpopo hi 1994 eh a ku ri ti-directora yiniyini a ku ri va ka hina minkarhi ya ku tala hita swi tiva tinxaka to tin'wana ti tholana hi xitolo hina hi tsandziyi hikokwalaho ka yini hi nga ri ku swi endleni ni kombela hi sungula kwalano um ta ni ta teka mahlawulela kambe ni nga se endla tani a hi sunguleni hi twa ku mahungu ya wara yan'we ya ta emisikwini
ta mahungu ya awara ya n'we ko va munhu un'we a nga khumbeka hikwalaho ko hefemula musi eka mhangu yin'wana ya ku tshwa ka muako emarshalltown ejoni namuntlha vaseketeri va vandla ra ifp lava va tsakelaka ku ya xixima ro hetelela prince mangosuthu buthelezi va tsundzuxiwa leswaku va nga ha landzelela na nkosi wakwe eka swiyenge swa mahungu va ndyangu wa n'wana loyi a yiviwile exibedhlele va ha tsemekile minhlana mahungu yi xitalo ya ora ya n'we
Afrika wa vulavula. Vavasati, vavasati, mani tsoko la mi nga kona, a na mhaka mi ta ku ni dyise team kumbe njhani mara a ni a ni nesi ti-feelings ta munhu ni vulavula ntiyiso, truth must be, must be told. Vavasati a hi tshikeni ku nyefulana, a hi tshikeni ku nyefulana hi rhandzana, ku twa ka ku vava ka un'wana wansati i ku twa ku vava ka wena as munhu wa xisati loko i vona wansati un'wana a nga a nga a nga a nga ri na nguvu teka xin'wana u n'wi u n'wi khumbarheta mani u n'wi khavarisa than ku ri u rhanga yena mi ta loko n'wansati o va a kha a twa ku va butheda a ri na tshan'wini yo ku ku hleka vanhu van'wana va xinuna ku ta mm. rhanga yena vavasati ni n'wi vonile he swi nge te ka ri ka ri wa swa kwacimi e-e vavasati a hi rhandzaneni hi swi hina na vo vona vavanuna va rhandzana njhani a ni kali ti kona timinimini ta vavanuna ti nga rhandzani vavanuna va rhandzana lerero why na hina vavasati hi nga koti ku rhandzana mani ku twa ku vava ka un'wana n'wansati a ku ve ku twa ku vava ka wena miri ku na ku na vavanuna va nga ti yini va kona vavanunatimene lava nga rhandzaneki yes na pfumela mara hi xitalo majority ya vavanuna mi rhandzana ngopfu hayi ni bela mavoko xana vavasati wa hi nga teki tinotsi ka vavanuna yi rhandza Hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi. Afrika wa vulavula.
hi laha hi nga khona mintsero munghana lona ni fema yiseni mahlweni hi twa e, ma- mahlawuli e, a hi sunguleni kwalano hi pfalala na handle himpela hi xihina hi wo mavoni loko hi ya hi leswi va vulavulaka swona kumbe ku na swin'wana mi mi ri yini mahlawuli ya no khale nga siku rin'wana ni tshame ni twa muyingiseri un'wanyana a ka ku ri no u nge ti loko a swi u nge munhu u lo beburiwa a rhwarisiwe saka ra mavondzo hi ri vanhu va ka ntimini mo special ko hala limpopo loko hi ri langutala ka sayiti ra ya hina machangani hileswaku um loko ni sala ni ta ku khesi ntsana ni nga ha twakala a ni lava ku vula leswiwani loko namuntlha khala nga sweswiwani um n'wina mo fika va ku khalanga sweswi xitichi xi nga pfula a giyani mm. va kombela leswaku khalanga mi ta vhela mi ta mi ta xi fambisa vanhu lava nga ta sungula ku yimisa voko va ku khalanga a nge lunghi vanhu va ka hina va lava mi tirhaka na vona va lava siku rin'wana va ngete hi ta tikume karhi hi mi sapota hi ta fana n'wina am not saying ku famba ni mi ya languta yaleyo mm, mm. but ni la ta ku hi langutana leyi futhi loko swi khalanga um hi na mapatu ya nga kona la giyani sweswiwani loko mo fika mi languta mapatu lama ku hava na rin'we ri nga fika ri thyiwaku vito leriwani i ra mani mani loyi hi n'wi tivaka mm. ivi le futhi na va ntsan'wisa hi nge hi vulavuli nchumu lava nga endla ku giya namuntlha hi yima hi milenge yi titano a ku na nchumu hi nga vulavulaka hi xona loko namuntlha wu hi la ta thya ndli ya giyani hi ku i ntsan'wisi watu watu vito leriyani mm. ku ta ku ri na nyimpi yin'wana yikulu kumba ngo ku ta ya jikiwa ne le khoto ku ya jikiwa ne le khoto hi ti vutisa ku loko ku ya jikiwa ne le khoto ku ya laviwa yini mm. ku ntsene swimanamani a nga humeleli emhakeni ya ku jealous yi tele aka hina vanhu vantima ya 0860 543 ni nga tsakela ni ku twa na n'we eh, mi nga eh, eh, kwala handle a hi tlheleni ka yeleyo xipekula ni lava ku hi hi- hi ka ka mhaka yaleyi ni vulavulaka yo ya ku loko ku sunguriwa limpopo ku sungule va ka hina kambe swi tikomba ongeti va ka hina hikuva va nga tholi va ka hina kulobye eh hina hi pfalela ku handle hi xihina
Hi ka hi nga rhandzani. Hakanyingi loko mo languta khalanga, tifemeli letikulukumba, xivongo lexikulukumba, kun'wana na kun'wana, tiko rin'wana na rin'wana, a hi swivongo leswi rhandzanaka. Vanhu va kona a va rhandzani. Ko phiritendelaniwa. Loko ku ri ku n'wina khalanga a mi kumani na, na sesi wa n'wina, mi hleketa ingaku vana va n'wina va ta kumana na vana va sesi wa n'wina na? a swi olovi hi fanele hi sungula kwalano ivi hi builda kusuka ehansi ivi hi tlakuka hi ya henhla a that's why mi ku mi khumba na na na mi na mitwa na mitwa kambe lexi na la vilerisaka kona ku ni lava ku twisa ku i ku hikokwalaho ka yini tinxaka letin'wana ti swi kota hi ku tinxaka letin'wana ta swi kota tinxaka letin'wana ha swi tivi loko no vutisa vayingiseri la handle la va ta mi byela va ku ni nga mi nyika xikombiso hi rixaka ra ra vavhenda rixaka ra vavhenda i malume wa mehe mana mi va huma kona va, va, va dumini ku va swi kota ku seketelana va dumini ku hi laha hi nga kona mingiselo munghana lona fm ni khomeli um eh, loko swi pfa swi tsematsema ni swi tivi ku mana swi ku hi vulavula hi swona tanihi rixaka kambe hambi a nga swi lavi hi ta za hi vulavula hi swona swi ta za swi vulavula a etlheleleni ntsambo a na ha nyika xikombiso ni ku a ni tivi hambi mi ni twile ni vulavula hi timhaka ta ku ni ntukulu wa wa mm. wa rixaka ra ra vavhenda mhana vambi va huma aka ramabulana mm. va va va va va eh, va dumini tanihi rixaka leri ya ku va hlayisana eh loko vutisa ntame mufambisi wa xitichi khale eh, ka ha ri tatana uvisi hi vulavula hi swona hi ri moyeni hi vulavurisa sweswo va hlayisana mm.
i ntiyiso khalanga eh problem leyi nga kona ni yi vonaka mi ta tsundzuka ku loko hi sungula lipumpu yi sungule hi matsonga machangani ku vanhu vo tala lava nga vuya va ta va ta endla va ta tirha la polokwane a va huma giyani hi mhaka ku foma gazankula a yi ri kahle in terms of administration mara eh vatsonga machangani hi leswiya hi nge ku na ncindi wo kukula kule

Swo vuriwa ku ha i apulayile, e hi va hi va thorile. Ka tiofisi sweswiwani leti nga ka former Gazankulu, the majority ta tiofisi leti nga ka former Gazankulu ku tirha vanhu lavo ka va nga vulavuleki Xitsonga. Why? Lava nga khoma matimba va swi tiva ku tirhisa power ku e ti fane ti ya hi wa ka n'wina. Loko hina hi kha hi tirhisa timhaka ta mincindi ta ku ni loko no thola ncindani i ta humelela ncindani. Ncindhani a nge hi kombeli nchumu ka mina, i ta khandziya movha. A ni swi lavi ku n'wi vona a humelerile hi mhaka ku ni la ta n'wi vona a sogola. Hence wena Khalanga i vona vanhu va hleka loko vanhu va kha va nga ri ku humeleleni, munhu a kha a hlupheka. Ku hava Mutsonga Muchangana a lavaka ku thola Muchangana wa ka vona. A hi swi vekeni kahle, a va le ku tholeni. Ku na department la Polokwane, ni nge yi vuli. Hikokwalaho ka, hikokwalaho ka yini? Hikokwalaho ka yini va nga swi lavi? Hikokwalaho ka yini? Wun'wana i ni rhumela. HOD Mvenda, Senior Tisina na Manager hinkwato i Vavhenda. A ku vulavuriwi nchumu. Tin'wana i Mapedi, a ku vulavuriwi nchumu. La Machangani i ti-admin, Khalanga. Majority ya Machangani la i ti-admin, ve le ka ti-level letiya te le hansi. Hambi loko munhu a khome matimba i la ku mi vona yena ku yena i le henhla, a nge mi tholi. I mona lowu nga kona, ku lo loyi wa rixaka.
Le- i- i- na na na swi twa ku hi fanele hi xavisa ncindani kambe ni na xikombiso lexi xi hanyaka sweswi kulukumba loyi ni nga na yena laha venge i M- i sidwell mahlawule ni tshame ni ndla nongonoko siku rin'wana kwala ka munhu lonene ka afrika wa vulavula ku te xivilelo xa ku um i na xikolo lexi xi xi nge le ku fambeni kahle a miyetheni kambe wun'wana a te a xi na maphepha a ku ruma muhlovo muni loyi a nge ti xikolo xan'wana xi na maphepha ya khale nga na cancer ne hileswaku loko um va ha hlamusela tani kwalani na vona muyingiseri va nge mavondo jelaziyitele mm. loko ni sungula timhakeni ta xikolo a ku ri ku languta ku education ya le rotterdam yi phuwa yi le hansi swinene mm. eku ni nga ringeta ku tlakusa education ya le rotterdam leswaku yi tlakuka yi amoyeni vana va dyondzeka swinene mm. va ringeta ku cinca rixaka leriya maybe kumbe a hi ta ringeta ku suka jelazi leyi nga na yona na mona kalanga ni tameka swikombiso swin'we ntsene before khalanga ni tshame siku rin'wanyana hi ku languta village ya le ni tshamaka ka yona ni kuma swa village leyi tshamaka yona yi phuwa i swaku ku hava xilo lexi taku ka vona a ku na nchumu va xi kumaka mm. ni ku lexi ni nga ta xi endla ni tlakuka ni landza va premier ni landza va mec hinkwavo ka vona ni ta ni ta va kombela ku ni kombela mi nyika village ya mina pato va te loko va sungula ku hi nyika pato loko heta ku tirha pato ri heta ri va kahle ivi se ku landziwa ra vumbirhi pato ri fanekele se ri completiwa mm. ku tumbuluke machangani ya ka hina va fika va ya magedeni va ku wena mahlawuli nge nge ri fambisi pato ni ti vutisa ku kambe patu ri ya ka mahlawuli na kumbexani patu ri ta aka n'wina vaakatiko leswaku n'wina vaakatiko mi kona mi kota ku benefita na mm. ku yimiwe exikarhi ka patu ve ku pfariwa patu namuntlha ku patu ri le ku ndlweni mi kona ka la nga ku tirheni ka patu i ba hi piki i le ku celeni piki loko a fanele a chela xikontiri wilbaro hi le ku tirheni ku chela xikontiri a va vulavuli nchumu va miyeri ni va lowi mara loko mahlawulo a fika sikimba ku ri i la ta ndla swilo swi nga ta swi ri kahle for swi ta kota ku pfuna vaaki e hi ku ya yimiwa la xikarhi ku sungula ku humeleriwa xo hetelela khalanga loko ni heta ku pfula ni heta ku thola i think thola ma-security almost about four hundred and something mm. ku ve na huwa yo tala ngopfu ku i swi kotise ku yini na maphepho swilo leswi a swi endla ku le ku robeteli ka vanhu i le ku xaniseka vanhu instead yo machangani ya hina ma ta ma ta ni sapota ku na ha sungula ku vona wena munhu wa ntima i van'wamabindzu mm. mara loko a ku ri fan mani mani or ku va vundaha or ku va thove inge va ye va va sapota vanhu va lava va tlhela va va khizamela va va sula na tintangu because of leswi nge hi mahlawuli n'wana mithavini hayi ku na mhaka yi nga ta hejika kule ngopfu na yona mayingiseri wa mehe ni kombela ku twa wena kahle kahle ku onhake kwihi swi onhake kwihi rixaka leri hikokwalaho ka yini ku va na lava ni vulavulaka na vo lavanharhu va ni komba ku rito leri rhangaka mahlweni i mavondho se loko ku ri ku ri rito leri rhangaka mahlweni mavondho hikokwalaho ka yini hi vondzokelana hi xina 0860002543 tirhisana mathevula dp at sabc co za eafrika munghana i twitter handle ni tshemba hi ta va na part two hi ku nongonoko lowu wu vuye wu kavanyeteka kambe a hi ku timhingiseriwa mehe um ncindani hi pfuneni hi kota ku twa ku i va mani lava va nge va lava ku nghena va va ya emahlweni kahlekahle swi onhake kwihi FM Makombandlela.
etswaswa mixero wa munghana lonene fm nakona ku ya afrika wa vulavula hi ku tisela wona hi ri la aben store amasingita mall hi laha hi nga koho mixero wa munghana lonene stage eh, 5 xa ku tirhisiwa ka gezi ku siyirisana xi tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa se a hi ku tumingisela wa mehe kwalaho nga koho ku wena u angula ku yini ni nga tsakela ku twa lava nga riqinghweni um hi nga tlhelela ka lava na vona lava nharhu um a studio swa hina wo sungula hi loyi nhleka ahe minjhani na maxoni
hi pfukeli minjhani papa hi pfukeli um botat mhaka leyi nga tisiwa i yi na nkoka swinene ene yi na ntikelo ene ya vava um ntiyiso wa kona wo sungula hi lowu lava se va nga boxa va nga kombisa leswaku i mavondzo lama hi nga na wona um a hi swi koti ku twisisa ku ri um munhu wa rixaka ra wehe um a nga kota ku va a humelela a ya mahlweni kumbe a nga ku pfuna na wena u humelela u ya mahlweni um xin'wana xa vumbirhi lexi xi nga hi talela i xiloyiloyi hi twisisa ku ri vanhu hinkwavo lava va humelelaka ngopfungopfu loko va ri vatsonga va na va na vuloyi endzeni ka swona a hi pfumeli ku ku tirha hi ntamu swi nga n'wi vuyerisa munhu a hi pfumeli ku ri munhu loyi u nga kula na yena kumbe tiphiye ta wena ti nga hundza laha u nga kona ku na mindzilikano leyi hi nga pimelana ka yona okay um hi ku mi kombisile swikombiso loku sunguleni ku ri mabindzu yo karhi karhi ma kona kwini ma kona kwini loko mo sungula bindzu sweswi potpet mi hangalasa hi swihangalasamahungu leswi nga kona sweswi xo sungula lexi hi nga tala ku xi tiva loko no xava ro sungula ra vumbirhi ni la ku tiva ku mi xava kwihi why mi twi nga ku mi endla mali yo tlula leswi um kumbe mi na nhleketo ya ku mi nga mi endla mali yo tala ngopfu i ndzi ta ku ni ni sapota n'wina swi nga ha tswa ni pfula bindzu ra mina Xilo lexi hi nga twaka xi ri kahle ngopfu tanihi rixaka lexi twalaka xi promotiwa hi loko ku ri ku munhu a twala a a hombolokile hi ku ya hi mavulavulelo ya ya siku na siku. Xilo xin'wanyana lexi xi hi dlayaka ngopfu tanihi Vatsonga i ku a hi ti tivi. Ku va ha ha ti ha ha tirhisa double barrel a ka ku va Vatsonga Machangana swi le ku hi dlayeni ku ya kule ngopfu ene swi endla ku ri mehe loko ni ri va ka maluleke kwala ni nga kona loko no twa ku na munhu ka maluleke zimbabwe ni ta n'wi vitana hi mavitovito ya muzimbabwe loyiwani ma ri maluleke i maluleke wun'we loko mo twa ku na baloyi ku na khalanga a mozambique ni ta n'wi vitana hi mavito ya ku i swizambikwana A hi swi twisisi ku ri swivongo leswiya hi swona leswi swi vulaka hina vinyi. Ni nga pfuka sweswi mina na family ya mina ni ya ni ya kurisela vana va mina Eastern Cape. Swi nga ka swi nga va endli Maxhosa hikuva se hi ri Eastern Cape hikwalaho ka xivongo lexi va va xi tirhisaka xa mina. So leswi swi humelelaka tanihi Vatsonga a hi ti tivi hina hi hexe. Loko sweswiwani ni ta nyika swikombiso swimbirhi leswaku ni nga heti nkarhi wo tala ngopfu loko mo humelela mi ri hot pack sweswi na vanhu lava va mi tivaka mi ku sweswi ni na workshop ya ku kombisa swilo swo karhi hi mhaka ku i bot pack loyi a swi vulavulaka swi nge swi nge swi nge attendiwi hi munhu hikuva a va na vito leri ndzi nga duma aka swilo sweswo ivi Ku fanele ku tirhisiwa workshop leyi nga ni ri na yona ku va vanhu va kuma swo kuma tanihi rixaka ivi va nga fikeleli ku swi kuma va ta sungula ku va va va complain yi va ni mi nyika xikombiso ni ta mi nyika xikombiso hi xitori xa Giant of Blood hi hina hi nga ku xi dlayeni a hi le ku xi promoteni a ka ti-social network hikwalaho ka matwisiselo ya hina ya swilo loko ku huma ti-workshop ku Vatsonga va ya va attend-a ti-workshop ta ku pfuna vona ku ri loko va endla mm. ti-auditions va kota ku ku langutiwa va tekiwa va ri va lava ku dyeriwa mali va tsona va ka hina ivi ku huma ti-auditions munhu a teka vhiki hinkwaro a ha ri ku prepareni ka audition why a nga endlanga workshop ni pfumela ku kwala ka radio i khale mi kha mi tirha ma swi tiva ku endleka yini mara radio kumbe SABC yona hi yoxe yi na tona ti-workshop mi tirhe vo ma 25 years leti mi ti attendaka wa hi ku swilo swi le ku cinceni masiku hinkwawo so hi le ku dlayaneni na ku va hi ti dlaya hina hi hexe loko hi vona vanhu va humelela hi twi nga ku ku na mirekele leyi va ka kha yi endliwa kun'wanyani mara ku ri ku hi hina hi nga lavi ku attendaka swilo hi ndlela leyi nga fanela a hi na yona kumbe a hi swi koti ku va hi hi oh ni khensile a hi siyele man'wana kahle nyamela na inkomo inkomo eh sweswo mi ngisero munghana lona fm kumbexana hi nga kuma un'wana tindhani vakulukumba lava nharhu lava nge le ku va nga na hina lava va fanele va va va kha va yingisela va ndhavuwani hi ta twa ku vo va ri yini loko va kha va twa eh leswi swi nge le ku vuriweni hi lava va nga eh va nga eh va nghenaka hi riqingho hi ndlela yaleyo kumbexana u kuma un'wana i comment minute u nga si ba awara yan'we hi kuma un'wana ivi hi ta kota ku ku vuya ka ka vakulukumba lava hi fambaka swin'we eh hi ndlela yaleyo eh va va va vulavula leswi swi ala miyingiseri laha kambe kumbexana loko u kuma un'wana i ndleka ahee
ahee minjhani ahee papa ni pfukela minjhani ni pfukele swinene rini eh a ni kha mi vutisa xivutiso la botet e xa ku why hi nga thola ni xivutiso xa n'wi xexo se ni la ku hlamula xivutiso lexi hina hi ri matsonga machangani ho va rixaka ra rivengo ho va na rivengo andzeni ka hina no ka ni nga swi tivi ku hi endlisiwe ku yini ende i mani loyi a fanele a blemiwa la mara loko ni endla research ya mina ni kuma ku ku va na rivengo hexe hi ntumbuluko a ku na a ku na xihundla xin'wana a ku na nchumu xi nga onhaka ku va rixaka ra rivengo a ni swi tivi ku hi tumbuluxisiwe ku yini loko hi tumbuluxiwa kambe vana rivengo hi vana rivengo njhani hi ku mi te a hi tsongoli xa munhu a hi hi vanhu vo twanana na ku rhula rivengo na ku rhula phela swi swimbirhi swo hambana
no hleketa leswi ya koba ku ku vulavula ntsena ka swilo leswi swi nga ri ku hanyeni um loko mi ta swi vona bospete na le ndzeni ka munhu un'wana kha ringeta ku kombisa swin'wana ka lava va vanharhu kumbe ka van'wana va vayingiseri ku vengana ku vengana na vamakwenu mm. lava ku nga mama ka vele ra munhu un'we a swi koteki swilo leswi mara hi ku hi vanhu va va rivengo hina hi ntumbuluko eh, hambi hi nghena kereke hambi hi ngheni mm. kereke mara ha vengana and a ku na nchumu xi nga endleka xi nga onhaka profesa a ni la ku hlamula ngopfu sweswo ku a ku na nchumu xi nga endleka loko a swi ku xikwembu xi endla xi karhele na mara hi na rivengo
mi tweli boto wa mina mi tweli um eh, ku xikwembu xi nga xi endle karhele ncitani mi la ku xavisa kwalano hi ta kota ku nghenisa um eh, vakulukumba lava vanharhu hi twa ku vona va ri yini 0860002543 i nomboro leyi i yi tirhisaka a yi kota ku twa n'wangulo wa wena mi swi twile swivulavuri leswiya eh swi swi swi swimbirhi swi nga vulavula na lavan'wana hi ta mi teka mingisero meko ku famba na n'wina kambe eh a hi sunguleni mahlawuli mi ri yini n'wini ya no mm, khala nga na khensa nakambe eh, ku ni nkarhi luwa laha ni nga tshama kona sweswi hala xikosini xa mina um mm. eh, ku na xopo rin'wana ri nga ku xaviseni um eh, tintlathula mm. tsariwa vito leriya loko mi ni languta ni nga yima kona ni bohelerini swinene ni bohelele hi vito rin'wanyana mm. a ku na nchumu ni xi vulaka ku vito leri nga ri dloka eh. kambe loyi a nga ha ringeta ku tipfulela khampani ya ku leyi i khalanga ku na huwa yikulukumba ngopfu ya ku a a fanele a nga vurisangi swona a fanele a nga ndlesangi swona eh, eh. mara mina swi ni tsandze sungula swa mina ivi ni swi thya ku i mahlawuli mara hi ku munhu un'wana esungurini ni sungula ku ta ku n'wi jelezela ivi ni la ta vona ku a nga humeleli ku ya emahlweni khalanga ni ta nyika xikombiso futhi loko ni ta va ni sungule timhakeni ta xikolo a hi vulavula hi education ta mm. i education ya n'wana leyi fikaka yi milaka henhla ka mihleketo ya yena yo ka yi nga ha sukeki mara because of munhu wa mavondo i rin'wana ka swimanimani a ni swi lava a dyondzeka a nghena hi muti na muti a le xikolweni leyi va ya kona va ya ku hluphekeni lexi khalanga ni ta nyika xikombiso futhi loko ni ta va ni sungule timhakeni ta xikolo a hi vulavula hi education ta mm. i education ya n'wana leyi fikaka yi milaka henhla ka mihleketo ya yena yo ka yi nga ha sukeki mara because of munhu wa mavondo i rin'wana ka swimanimani a ni swi lava a dyondzeka a nghena hi muti na muti a ku le xikolweni le va ya kona va ya ku hluphekeni le xikolweni va ya kona va hlangana leswi na leswi leswi na leswi ivi hi vitana vatswari hinkwavo fike hi va hlengeleta hi va tshamisa hansi ku na vatswari mi vona yini xa rhongo vatswari va ba mavoko va ku na hi yipi loko ni languta i lembe ra vumbirhi a hi sika hi va na problem ku ve rin'wana ku endleke leswi na leswi na leswi na leswi mara munhu wa i na xo xi vula masiku hinkwawo mo special ku hala ka hina a ni swi tivi ku loko vanhu lava a swi endleka a ni ta ku maybe hi nge- va- mihleketo ya vona hinkwayo ivi hi vekiwa ndhawu yin'we ringeta ku kamberiwa ku no hi nga va ha heli leswi hi nga tisa xiswona na kumbe ku ve na ku kayivetiwa ka swin'wanyani na ni mi twile sambo mi ri yini Eh ni ni vula tano mina ni seketela mahlawuli ka leswi va swi vulaka ku ri hina ho ho sola ntsena Ni lava ku ku nyika example yin'wana khalanga ya ku khale loko ha ha kula a ku ri na ma business a ti village-ini hinkwako lomu humaka kona lama a ma rhana hi vanhu va ka hina hi ya hi ya kombela hi lomba va hi nyika hi nga va hakeli va wa hi va hleka namuntlha ma business ya lama ku nghene vanhu vo ta hi hi ku famba a ha ha lombi ho xava why hi lava lava va ta ku hi ku famba hi ku a hi va tivi va humelela lava ka khalanga loko wo endla xiphaza sweswiwani i xi endla i ta xavisa vhiki ntsena makhelwani wa wena i endla xiphaza ku iwa loko i heta ku wa nga ha xavisi na yena a nga ha continue a xavisa hi ku purpose a yi ri ya ku wisa wena a yi nga ri ya ku endla business se hi rixaka ra njhani khalanga ene loko hi vulavula some of us loko hi vulavula se a tiyani ve ri hi onha tiko mina ni wun'wana ku ni na rhasa ni onha tiko because na vulavula ku swi ta njhani vana va laha kaya va nga ri na mintirho swi ta swi famba swi ri na mintirho mimiyela va ku hasambu loko se ku ri na mukosi va ku sambu i onha tiko mi nga n'wi landzeleli ku vula va lava ka hina loko ni kha ni pfuna vona ingaku mina na lava ku benefita ku se ni ni pulukwana mara vanhu vana va ka hina vo lo tshama ku na vana va ka hina lava nga mathicara va nga ti-mistress va na ti-qualification vo lo tshama vanhu va ta va suka va ri le avembe va ta va ta hoxiwa ku hava na interview un'wana namuntlha swi ni ku byelaka xikolweni xin'wana le atiyani i dyondzisa xitsonga a ri muvhenda mi ni tiva ku ririmi wa ri mama khale a nga wu ri dyondzi rhangi ri mama mara a va vulavuli nchumu va miyerile loko a ko kha dyondzisa sambu sweswi vana va ta va kha va complain oh, oh, oh, eh, sambu sambu sambu sambu ayi ayi eh, ni kombela ku yaleyi mi nga yi vuli mi kha mi hundza na mi kombela mi nga yi vuli mi kha mi hundza hi ku a swi nge pfuki swi ve koho munhu mina ni nge pfuki ni te tani um eh. ni ni ya dyondzisa xitsonga a ni ri thicara me ni nge mm. dyondzi xitsonga xo sungula hi mhaka ya ku ka phepha ra mina leriya u hava ku ni leteriwe ku dyondzisa xitsonga eh. ma swi vona no, no, no. se loko se n'wina mi tlhe mi ya swi ngetelela mi ku loyiwani i vulavula xivenda kambe i dyondzisa xitsonga se swi tlule na mpimo phela sweswo loko ku ri ku ntiyiso eh. sweswo swi va swi hoxeke ngopfu e khalanga ku vuriwa ku ku fana wena inge kokwana wa wena a va ri mvende i michangani i tshama venda i kulela mm. venda mm. mara wena i muchangani khalanga i vuya i ya eyunivhesiti i ya i ya dyondza mm. xivhenda lexi vulaka xona i ku ririmi ra xivhenda i nge ri vulavuli ku fana muvhenda i nge ri dyondzisi ku fana muvhenda loyi a nga ri mama leswi swi nga ku humeleleni i ku munhu loyi i muvhenda mara ve ri a tshama na vatsonga i ye tef a ya dyondza i majorile ti-qualification ve ri i na tona mara a hi wa ka hina se the way ririmi a nga ri mamangi i loyi a ri dyondza i mejarena hi xitsonga i ve ri mejare hi xitsonga i ri mejare hi xitsonga i ve ri mejare hi xitsonga mara a oh, a nga ri mamangi se leswi mina vulaka swona ku ririmi wa wa wa ri dyondza mara i vi ri mamile leswaku le hoyi ya dyondza mara wa ri mama i ririmi that's why va ku i ririmi ra manana se loko ni nga ni nga suka sweswiwa ni ya KZN ya dyondza Zulu va ku ni dyondzisa Zulu ni ta dyondzisa swona mara khalaka loko ku ri ku vanhu lava va teka kahle va nge pfumeli ku ri ni tena va dyondzisela vana vo xizulu mhe ni ri mitsonga mara hala ka yena swa pfumeleriwa hi mhaka yini loko ku ri ku ri vatsonga lava nga va nga va nga ri mama va tlhela va ri tiva va nga ri dyondzisi 0860002543 ni mi tirhisaka mani twa xipekula xipekula na ku ya mahungwini ya misava eh, n'we mina nkateko u kuma wu vona nkarhi kwalano um eh, mirini n'we khalanga hi ximina rirani lexo hetelela mina ni nga ha tiyisisa futhi khalanga ni mi byela ku um vatsonga va ka hina loko ho rhandzana ku fana na sweswi mi vulavulaka hi timhaka ta mintirho hi nga pfalelani handle hi hambana na ku gungula ni nga mi nyika xikombiso sweswi mina masagwadi sweswi ku ya va ra masagwadi instead ya ku hi xava airtime hi vothelela hi va lavaka hi ta yimela masagwadi ma hela loko ma hela hi gungula I ntirho wa hina lowu hi nga na wo ntsena. Hi tirha ku gungula. Mara i ndla yini ku hi nga ha gunguli, hi kota ku teka swilo swa hina hi ti vona hi ya mahlweni? Loko ku ri ku na munhu loyi a nga henhla ka vula, hina hi famba-fambaka lomu tindhawini khale a nga ha swi vona swilo leswi. Ko va mavondzo swilo leswi nga ku humeleleni, na mavondzo na ku ka hi nga rhandzani. Mara loko ho rhandzana ku suka kwalomu mindyangwini, ku suka ka ti-families ta hina, loko va ku ku na nkosi, va ku vaka mathevula hala, hi nghena ndyangu hinkwenu hi nge ngheni ndyangu i to vona n'wana teka movha huma hi lebyi a hi le ku rhanddaneni kusuka kule khalanga hi leswi swi endlaku ku na vanhu na tixaka timbe ti kota ku hi nghenela hi ku hina hi hexe hi pfule bodo
i sweswo mingisongo ra lona fm ya kuma mahungu ya misava ya awara yan'we na vonge n'we mun'wana a timaluleke loko hi suka kwalano hi ta va hi kha hi hi ringeta ku twa ku ku na lava va nga tirhisa ti-voice note ke ivi hi ta teka na n'wina mi nga ta va mi kha mi bela riqingho ka 0860002543 mhaka yo tika swinene xana um leswi ni nga swi kuma ka xiphemu lexo sungula i ku xo sungula hi na rivengo xa vumbirhi hi kwatini xa vunharhu a hi ti tivi Xa vumune, hi na mavondzo. Xana hi ta swi lulamisa njhani swilo leswi hinkwaswo loko hi vuya mahungwini ya misava?
a studio station mi teka hina kusuka haleni a yunivhesiti ya limpopo hi laha ku nga na ntirho wa eh, memorial lecture ya eh, unkguputse tiro eka siku ra namuntlha eh, kusukela nampundzu hi ri kwala ntirho lowu sungurini laha la ka wa awara ya khumen'we E, ka ha ku heta ku vulavula minista wa ndzawulo ya timhaka ta kaya i holobye e, aron mutsuleli eka siku ra namuntlha ku ri vona xivulavurikulu eka ntirho lowu eka nkarhi wa sweswi e, na un'wanyana wa vadyondzi lava a va karhi e, va yimbelela va yimbelela khwa- e, va nga i xirho xa khwayere leyi karhi yimbelela laha risimu leri karhi ri yimbeleriwa laha ri vulavula hi ntirho e, nge ni n'wi amukela amoyeni mudyondzi loyi ni nga na yena laha kusuka kwala a yunivhesiti ya limpopo i ta tivisa vito ra yena na ku hi mani u endla yini la yunivhesiti ya limpopo na koho ta hi hlamusela hi risimu leriya um a va karhi va ri yimbelela ra ri vulavula tirha eka
palamende ya rixaka ku pfukile nghana butpet hi pfukile papa ni kombela ku khomanyana leyi ya vabohiwa ya tihampa na yi twa na ku halakaya na ya humelela va na ku veka mpopi ya tihampini ti nga ko va munhu hi lolova kasi a nga lovanga so mara leyi a ni lava yena hi leyi va bohiwa e-e ma yi hoxisa loko mi yi vulavurisa sweswo phela hi ku mi yi vulavula onge ta yi na nkoka um loko a mi love mi yi tshika mi nga yi ngheni yi na nkoka ngopfu mhaka leyi yi tisiwaka hi muyingiseri la ene Eh, ku ya humelela ka hala ka n'wina ivi mi yi vulavurisa sweswo swo ndzi nga ri mi ra yi na nkoka ma swi vona a yi na nkoka ngopfu so ri khalanga loko ri ku ni yi nga yi nga yi leyi i afrika wa vulavula
Manje, i mani loyi a nga lava ku vhakachela ndhawu yo fana na kwa, kwa, KwaZulu-Natal le ku dlayiwa ku nkarhi wun'wana na wun'wana? A Joni la, laha ma- e- eGauteng province yi nge Joni is a, is a world class African city. Yi ri na dumpiyanti to tala so a- endzeni ka doroba futhi ku na ti-potholes hinkwako. A ku na laha u nga yaka kona, laha u nga tsaka ku va kona. Ko va- ko- ko- ko va nga ku hi tiko ra swiharhi so a ku na nchumu lexi nga va attract-a vanhu va le handle palamende ya rixaka palamende ya rixaka um eh, botpet ya huma south piphanile mati lamawani i khale botpet a hi swisiwani i malembe um mati ya mfumo yo hlengela nkarhi wun'wanyana eyi a hi yona kute loko anc yi luza laha municipali yi ku nghena d a mati ya sungula ku ku nuwa ya huma na thyaka va complaineni va complaina swi tsandza na nyamutlha na sweswi a swa ha ri tano loko mo vona leswi huma swi humelaka laha maskani eh, bophete swa swa chuwisa hi ni nga na va ni nga ka laha maskani ya chuwa hinkwaswo swi vulavuriwa kwala ene yin'wana ya ti-village leti ti nga kwalaha maskrani ne ku na ndhawu yin'wana va yi vitana stank vatel stank vatel swi vula mati ya ku nun'wa they know for many years ku ndhawu leyi na mati ya ku nun'wa vasitile va endle nchumu ku na vo sulumani ku na vo sikampanini ku na vo majanini i tindhawu leti nga laha masitirani afrika wa vulavula eka munghana lonene fm

eh swi le ku tikeni kambe ke eh ku va va kota ku va va yisa mahlweni na hungu rero kambe ke eh hi ta vona ku famba ka minkarhi hi ta n'wi nyika nakambe gaceni nkarhi wa ku va a kota ku va a hetisela eh tsalwa kumbe a hetisela hungu eh hi ndlela yo yoleyo hi vuyile ka xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko lowu tikomba ku onge ti wule ku tikeni swinene eh loko ni kha ni languta leswi vanhu va nge le ku swi vuleni laha swi tikomba ku wu tlhave vanhu vo tala swi vula ku hi ta sindziseka ku va na part two eh ku ya amahlweni miyingiseri un'wana hi loyi i ri khalanga eh it's so touching experience it we experience it even as artists eh our counterparts are just so patriotic and they are doing well hi nkomiso wa xitsonga laha a ko va timhaka ta ta ku ri na hina tanihi ti hi va e, e, tinqambi ha hlangana na swona swiyimo swa muxaka walowo um kambe ke ku va vanhu va kota ku ku ti tiva ku hi vo va mani hi swona swi nga le ku heteleleni swi swi va pfuna ku ya emahlweni loko ha ha miyerile hi te tani mihlekete yini loko yi nga ri kona um mi nga ta ku mina ni kha ni vulavula na mahlawulela laha um se ni n'wi khoche ku a vula leswi se yimani ni sungula hi xipekula Eh, eh, hi hi yisa ku yini mahlweni endzhaku ka leswi hi nga swi dyondza exipekula eh, na n'wina samba a hi sunguleni hi xipekula
khalanga ku ya emahlweni ka hina swi olove ngopfu ni twa ingaku loko that's why na ha ta tlhela laha vanhu lava kotaka ku hlanganisa vanhu a ti-villagini na hinkwako i tihosi ta hina loko vo kota ku va hi tshama hansi ivi hi vulavula ivi ku va na mumbono lowu ku va na mumbono lowu na tihosi ta hina ti nga hi pfaleli handle i nhlokomhaka nkulukumba ngopfu yaleyo khalanga hi ku loko sweswi tihosi ta hina khalanga loko tiko ri ri so ri yimini ma ri vona ku tiko ra hina ri na challenge yin'wana yikulukumba ngopfu ya mintirho mara loko sweswi vo khalanga va mi nyike project mi suka mi yandla project kumbe kwihi kumbe kwihi kumbe ka bungeni va ku mi yandla ti mi ya hoxa tiphayiphi ta 20 ivi loko mi fika ka ndhavezi xo sungula i ku mi fanele mi ya ka ndhavezita ku hava kun'wana loko ndhavezita a fika ku ni lava ku luviwa ene hi la ku kulukumba hi swo swi nga main main problem ikulukumba ngo swi sweswo swi tikisela ngopfu na vaaki me me me vula yini ku luviwa hi la ku kulukumba ku luviwa i ku va a ku ni ta kombela ti-shares to karhi tanihiloko i ta laha tikweni ra mina hi ku i misava ya vona swi swi swa swa khomeleta swinene ngopfu that's why ni mi kombisi ni tindhawu ti ta ni nga mi kombisa hi yona leyo sungula galanga ni nga ha tlheleli ndhaku i i swilo leswi loko tihosi ta hina to pfula mavoko ti pfulela na vana vatsongo lava nga na mihleketo leyin'wani swi nga swi nga teka tiko lera hina hi tanihi matsonga machangani hi nga tikuma hi ye kule ngopfu se a hi a hi a hi navelelani leswinene na ha vuya kwala a hi navelelani ene ku va hi vuya laha hi navelelana leswinene a ni tivi ku hi fanekele hi endlisa ku yini hi fa ku ri i timhaka ta ku ho fanekele hi rhandzana swi helela kwalano loko ku ri ku ku na swiyimo swin'wana ni nga swi kotaka ku hoxa kalanga ni teka ni n'wi mm. hoxa ka phoyisini yeleyo ivi vutomi byi ya mahlweni hi tshika ku khomana mavoko na mi tweni sam
na solution leyi ni yi vonaka n'wina khalanga i timhaka ta ku a hi fane hi pfa hi yime ku kanetana sweswi a hi hambaneni hi miehleketo mara a hi richeni consensus tanihi matsonga machangani swi le ku yi hmm. tsandzeni hambi hi ku va na hosinkulu timhaka ta ku a hi swi koti ku richa consensus hileswaku swi nga ntswa if it is not me ku nga vi munhu wun'wana va kwihi wena khalanga swi dyondzeki va kwihi vafundhisi ti kwihi tihosi ti kwihi tin'anga all stakeholders n'we- wena khalanga mina ni hleketa nga ku a hi fanele hi va na national dialogue ya matsonga machangani hi vulavula hi mhaka leyi hi ta na solution ku why hi nga rhandzani solution i yini why loko munhu khalanga a fane a yima a raiser m- mhaka ku samba a fane a n'wi kaneta a nga swi koti ku n'wi seketela wa n'wi sukumeta wu n'wi seketeli se hi leswi mina ni swi vonisaka swona wona khale nga kambe kambe kambe ku ka ku ku kaneta hi nga kaneta a ni nge swi nga endleka mi kuma ku sambo hi le ku teni na mhaka mm. kambe yi nge yi yisi hela ku kaneta hi nga kaneta kambe lexi kumbexana a hi fanele hi xi endla i ku loko hi kaneta hi ta na xintshunxo xa muxaka muni hi swo ni vulaka swona ku why hi nga ri chiconsensus a hi hambanini hi miehleketo na vana va munhu lava nga tswariwa hambi va ri mahahlwa ya hambana hi miehleketo mara ku hambana swi vula ku hi dlayana khalanga Swi vula ku loko ni ku vona i kana i ni kaneta i vanala wa mina, why ni nga ti na tlhelo rin'wana leri nga ta pfuna rixaka? A hi kanataneni, a ku heteleleni hi ta na xintshuku le, xitshunxo lexi nga ta pfuna rixaka. Swi why swi fanele swi ni tsakisa loko vana va ka hina va Matsonga Machangani va khome ti qualification va nga ri ku tirheni? Mara ni nga vuli nchumu loko munhu a suka KZN a ta a tikweni lahawani, a hi vuli munhu i tirha kun'wana na kun'wana South Africa hi swona khalanga, mara loko ku ri ku ti qualifications ti kona tlilinara i ze swi la ta ku tlilinara yi suka KZN? yi ze yi ta yi ta ka mbhokota yi ta tirha ingaku hava vanhu ka mbhokota lava nga tirhaka i i problem leswi sweswo ivi a hi ba mavoko hi ku ya as long as ku nga ri n'wana wa laha kaya swi lunghile munhu loyi i xi ta xi famba hi langute ku i ta fika a lava ndhawu yo tshama a a a tshama hi n'wi hakerisa timali a hi languti ku ri vana va laha kaya local economy yi le kwini a hi seketelana a hi xavi ti-business ta le kaya loko wo va i ri na swifuwo sweswi i thola munhu wa le kaya i ku a ku riseli tihomu i ya yiva xivala hinkwaxo a nga ku seketeli musi o ku dlaya nemetri sweswo mi yingisela munghana lona fm ni ta ka n'wina mahlawuri kambe ke i mani ni sungula ni ni ni hlaya tswala leri kumbexani eh ni nga se se ni ni- ni ni nga se ri hlaya mani tsundzuxa wena mi yingiseri ku i nga u nga ta na wena ka 0860002543 ni ta lava muyingiseri wun'we kumbe vambirhi na n'we mi hi tisela xintshunxo xa ku hi heta njhani mhaka leyiwani kambe ke yi mani ni sungula ni ku hundzisela hungu leriwani va ri xana u na xiphiqo Hi khadi ra wena ra SASSA, cincela mudende wa wena wa SASSA eka akhawunti ya bangi ya Shoprite. Papalata ku fola tilayini naswona u nga ha u nge he pfuki u hundiwe hi hakelo ya mali ya wena ya mudende. Hi akhawunti ya bangi ya Shoprite u ku hava tihakelo ta n'hweti na n'hweti Mali ya wena yi hlayisekile, yi kumeka hi ku olova naswona u nga yi humesa mali leyi eka thili yin'wana na yin'wana. Ku na Kuma xitiviso xa SMS loko mali ya wena ya mudende yi hakeriwile eka akhawunti ya wena naswona u, u komba mali ya, mali ya wena leyi saleke nkarhi wun'wana na wun'wana lowu loko u swi lava. Hlanganisa khadi ra wena ra Extra Savings na akhawunti ya wena ivi u swayipa kunene loko u humesa mali kumbe loko u xava exitolo. Loko u lava ku tsarisa no cinca download-a Shoprite app kumbe u endzela Shoprite Money Market leyi nga kusuhi na wena. Vukorhokeri bya bangi i bya Green Road Bank Limited. Kasi ke, ku na swipimelo. Kasi yin'wana mhaka i ku papalata ku fola tilayini to leha na swiphiqo swa makhadi ya SASSA lawa ma hundzeriweke hi nkarhi. Cincela mudende wa wena wa SASSA eka Money Market Account ya Shoprite kutani N'hweti u kuma mali ya wena n'hweti na n'hweti naswona yi ta va yi hlayisekile naswona ku yi humesa yi kumeka hi ku olova. Loko u lava ku cinca, endzela exitolo xihi kumbe xihi xa Shoprite kumbe Checkers laha matsalani wa Money Market a nga ta ku pfuna ku tsarisa akhawunti ya wena ya le ya bangi ya Shoprite. Ku kandziya eh, ku kandziyisa papila ro tiyisisa bangi ya wena no ku tata fomo ya ku cinca ya sasa leswi u lavaka swona i id ya wena ya xiviri ya afrika dzonga na cellphone ya wena vukorhokeri ka bangi ya ka green road bank limited ku na swipimelo ni hlayile ne kana ni ka nhlaya mingisero wa mina kambe ke swi ta ololoxa ku ku susa swiphiqo leswi mi nge le ku hlanganeni na swona kumbexani eka sasa mahlawula eh n'wina mi ri ya no mina khalanga a ni ta tsundzuka tsundzuxa matsonga machangani ku loko ho kota ku susa timbilu leti hi nga ni nga na tona ta chichivoya hi pfumela ku munhu un'wanyana swilo wa swi kota ene swilo swin'wanyana a nga swi endla swi endleka mi ta tsundzuka ku nge swi koti ku va varhangeri hinkwini I kona la nga ta va ka a hi rhangela ku hi fambisa a hi yisa la hi fanelaka hi fika kona. A ku vangi na vamuxe va 20 ku ve na muxe wun'we. Kambe loko hi la ta va vamuxe hinkwenu ka hina ku hava ku tiko ri ta hela ri fambini. Loko ho la ta va Ramaphosa hinkwenu tiko ri nge heli ri fambini. Kananga timbilu to biha a ti na la ti yisa kona helo hi to hela hi hlupheka. Kambe kambe kambe xivutiso xa ha ri xexo xa ku. Ah, hi- hina tanihi rixaka hi hina ntsena hi faneleke hi biha timbili hikokwalaho ka yini Eh, ku biha timbilu hi loko eh, wa ka swimanimani a swi- a nge swi koti khalanga siku rin'wana ni tshame ka sabc hi ndlela leyi nga tshamisa xiswona ni karhi ni vulavula eka mavonakule le loko ni karhi ni vulavula eka mavonakule un'wanyana i te waye a vulavule hi hi xichangani swi loko xilungu ka nga xi koti ene ku ve hi ku loko ni fika laha ve te i ta vulavula hi xichangani vanhu va ta ku voni ka va lula xichangani ivi loko ni ku na ringeta ku he mara leswi a va ni vitanele swona a ni ya endla leswi a va ni vitanele swona mara hi ku ni fake ni tsakisa wena i nga muchangani a ni fake Eh, ni kambe i mani loyi a vilelaka i wa i i i i- i- i va i va xivenda i va xisuthu i va xitsonga i- kumbe i la vilelaka ku ku ku hikokwalaho ka vile yini u ku- vulavula Xi- ku Xitsonga? vile a rotterdam matsonga ku vilele vanhu va- lava tshamaka rotterdam okay a hi pfaleli kwalaho um tinani mina munhu layinini kumbe ni hetisela hi va ku ri kumbe lava hinkwavo ni famba na vona swi hela okay ku na munhu layinini hlekani Eh, minjhani eyi mi hi tlhavurile ka hi rini ka hi twa marito ya wa xinuna hi khensile sesi wa mina hi pfukile n'wina mi njhani hi pfukini i cancer i mina lexi ni xi vonaku ka rixaka ra hina i Ya. ku tsandzeka hi tsandzeka ngopfu ku hleketa hi leswi swi nga ta hi vuyerisa loko ho kota ku eh, loko ho kota ku hleketa ivi hi kota na ku tirha hi mavoko ya hina hi nga swi kota ene loko mina sweswi ni kota ku tirha ni endla xilo a ni nge vi na wona nkarhi wa ku ni endlela un'wanyana jelasi hi mhaka ya ku ni ta va ni ri busy hi leswi ni tivaka ku mina swi ta ni pfuna mm. e hi loloha ku hleketa na ku yendla leswi swi nga ta hi pfuna hina ene once is i loloha ku hleketa leswi swi nga ta ku pfuna wehe i boheka ku hleketa hi ku vona un'wanyani loyi a endlaka swilo swa kahle i ti byela ku a nge swi koti sweswiwa ku na leswiwa swa ku loko munhu a endla swilo va ku va ri i landze nyoka mm. Mm. Eh, loko munhu eh, loko munhu a humelela a karhi a endla swilo ku xavisa koloku ni mi kombisa hi mina mina ni mi xavisa mina mm. loko ni karhi ni xavisa ku vanhu va ka hina va ta va ta kota ku xava ti-price ta mina ti fanele ti va hansi ka munhu ka munhu loyi a nga ri ki mutsonga loko to va hansi hi koho va nga ta ta va ta xava mara loko to ringana na luya wa ku ta hi le handle yo nge xavi na mbedlela se eh, se ah, loko vanhu va ka hina ho kota ku hleketa hi leswi swi nga ta hi vuyerisa hi tlha hi tirha a hi sukeleni ku lolowa loko lolowa hi tirha mm. mi ta swi vona mavondzo ya ta hela ni metweni mani kheseni kheseni swinene mani a hi tirheni ni kombela ri tiro hetsela sungulani xipekula mi hetsela mukini khalanga ni nga hetsela ni ku hi xinkadyela xitsongo a hi tshikeni ku vondzokelana tanihi matsonga machangani laha swi fitaku ku hi nga kota ku tlakusana hi tlakusana hi bela un'wana wa makwerhu mavoko loko a ri na swilo kumbe a la ku endla swilo inkomu nkese samba a hi rhandhaneni hi rhandza ririmi hi tshika ku va micindi leyo kukula kule inkomu khalanga nkese mahlawu khalanga ku ta munhu a ta ni vutisa ku i swi kotisa ku yini nandzu ni ta n'wi pfuna ku na ya kota ku fika la ni nga fika kona mhm. handle ka jelesi hayi a wu helangi na n'wanakolo ha ha ta ya mahlweni um mingiselo wa mehe ni vona onge ti ka ha ri na swo tala leswi hi faneleke hi swi languta kambe ke leswi hi nga swi tekaka kusuka laha hi leswi rivengo mavondzo ku kenseketelo ku ka hi nga navelelani leswinene ku ka vurhangeri bya hina bya tihosi byi nga ri ku vonakeni ka leswi hi nge le ku swi endleni na leswi hi nga ri ku swi endleni i tin'wana ta timhaka leti hi faneleke hi ti languta ku ya emahlweni se siku hi hlanganaka nakambe hi ta lava ku tiva ku tihosi mi le kwihi loko xiyimo xi te tani mi le kwihi ka timhaka ta ku seketela kumbe ku ku vona ku rixaka ri ya kwihi i xivutiso lexi ni xi yisaka ka tihosi mi kwihi n'wina ku ku hletela ku vona ku rixaka ri ya kwihi mi kwihi hi ku hambanahambana ka n'wehe tihosi hi swiyimo swa n'we ni le ku mi rhambeni sweswi a ni ta tsakela ku hi va na nongonoko lowu fanaka hi ra vuntlhanu leri ya ka rona se tihosi ni lava n'wina sweswi mi nga rhumela va lava a ni lava ku ya ka contralesa ni lava ni lava n'wina tihosi leti mi vulavulaka ririmi leri ni nge le ku ri vulavuleni nongonoko lowu humelerisiwe hi ncindani eric mabasa mina ni khalanga pet mathevula vana na ku hela ka vhiki lokunene musumbunuku loko wu fika hi ta mi tisela un'wana nongonoko wa afrika wa vulavula n'wina mi nga ta kota ku ya a ulundi mi ya veka mukhalabya fambani mi ya va veka khwatsi eh, mi swi tiva ku na hina eh, tanihi munghana lone f m hi rila na vona va ka buthelezi eh, ka ku lahlekeriwa ka vona kambe ke n'wina mi nga ta va mi ri kolomu mi nga ta va mi ri koho kumbe mi ri a royal gardens eh, a nandoni eh, mi seketela ntirho lowu nge le ku yisiweni mahlweni hi pharaphara fm a hi hlanganeni kona na kona a swi onhi nchumu hlayisekani vana siku lanene ku tiya ku engeta tata